Karibu sana Hope, wĩ mwega mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ kana mahinda na mathaa maya? Nĩ ti ũngĩ nĩ Maina wa Nyambura kana Richard. Ndĩrenda kũrora ũhoro wa andũ ikũmi kana mĩthemba ya andũ ikũmi arĩa matakahota kũgaya ũthamaki wa Ngai, kana mĩtugo ikũmi ĩrĩa ĩkoragwo na andũ, kana ĩrĩa andũ mekaga ĩkamarigĩrĩria. kuona ũthamaki wa Ngai. Karibu tũrore maũndũ maya ikũmi, one, two, three, tũkĩone hihi nĩ maũndũ marĩkũ kana nĩ mĩthemba ĩrĩkũ ĩno ya andũ kana nĩ mĩtugo ĩrĩkũ ĩno ĩngĩgiria hihi ũkagaya ũthamaki wa Ngai. Wakorwo rĩngĩ wĩ Mũkristiano wĩ mũrũmu kũna, nĩ ugaga nĩ ũkona ũthamaki wa Ngai kana kĩrĩa ũmathaga nĩ ũthamaki wa Ngai. No atĩrĩrĩ, nĩũĩ maũndũ marĩa mangĩtũma kana maũndũ marĩa mangĩgirĩrĩria kana maũndũ marĩa mandĩkĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ mangĩgiria ũkagaya ũthamaki wa Ngai? Ten types of people Will not experience the kingdom of heaven andũ kana mĩthemba ya andũ ikũmi arĩa matakagaya kana matakahota kũgaya ũthamaki wa Ngai. Tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho wa mbere nĩyo Corinthians chapter first Corinthians uh, chapter 6 twanjie verse 9 and 10 ya Korintho Korintho wa mbere ithathatũ kamũhari ga kenda na ga ikũmi kaugĩte atĩa? kaugĩte atĩrĩrĩ, Kaĩ inyuĩ mũtoĩ atĩ andũ arĩa aganu matikagaya ũthamaki wa Ngai? Mũtikanaheneke, ndũkanahenio nĩ mũndũ atĩ arĩa aganu Ngai nĩakamaiguĩra tha matuĩke a kũgaya ũthamaki wa Ngai. Andũ maugaga atĩ kũgaya ũthamaki wa Ngai no Ngai ũgatũiguĩra tha, tondũ ithuothe tũrĩ aganu. No atĩrĩrĩ, no ũhote gwĩthema maũndũ maya rĩrĩa wĩ mũhuro ũyũ wa riũa? Ngai ndericũkagwo, na Ngai ti wa kũhenania, na ndangĩkiuga ũndũ kana akũgerie na ũndũ aramenya ndũngĩhota gwĩtiria. Agĩkorwo nĩatũmbire na mũhianĩre wake, na agĩtũiga mũhuro ũyũ wa riũa, nĩamenyaga atĩ maũndũ marĩa atwĩrĩte no tũhote kũmeka na no tũhote kũmarũmĩrĩra nĩ tondũ nĩwe ũtũheaga ũhoti na roho wake wĩ thĩiniĩ witũ, o tiga twĩkire mũgarũ na ũrĩa endete. Ĩ hihi maũndũ maya nĩmo marĩkũ? Wa mbere akiuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ ahũri maraya. Gũtirĩ ahũri maraya. Wahota gwĩciria maraya no marĩa makoragwo cocoro-inĩ, kana no arĩa makoragwo street -inĩ. No nĩ atĩrĩrĩ, ĩ hihi wĩ mũhiku na nĩ umaga nja ya kĩhiko? Ĩ hihi nĩ ũhikanĩtie na nĩ umaga nja ya ũcio ũhikĩtie? Ĩ hihi ndũhikanĩtie na wĩra waku no gũthiũrũrũka ciana ciene Ũmwe kwa ũmwe, ũmwe kwa ũmwe, after Wanjirũ nĩ Njeri, after Njeri nĩ Njoki, after Njoki nĩ Wairimũ, after Wairimũ nĩ Monika na acio angĩ aingĩ. Hihi ugaga nĩ atĩa ũkoragwo ũgĩka? Ũcio nĩguo twĩtaga ũmaraya na gũtirĩ ahũri maraya ona wee ũhũraga ũmaraya thĩinĩ wa obici nĩ ũhikanĩtie no ĩndĩ nĩ ũthiaga na andũ a wĩra, andũ arĩa mandĩkanaga kana andũ arĩa anene na mandĩkaga mũndũ after kuonana nake kĩmwĩrĩ na mũndũ ũcio arĩ na mũciĩ wake ũcio nĩ ũhũri maraya, nakĩo gĩkiugo gĩgakiuga atĩrĩrĩ mũtikanaheneke Tiga o hihi mũndũ wĩkaga ũũ eririre ahere mehia make na etherie nĩguo acokerere Ngai ũrĩa wamũmbire ndakagaya ũthamaki wa igũrũ. Gũtirĩ ahũri maraya kana ahoi mĩhianano. Gũtirĩ kĩndũ Ngai athũire. ta kũhoya ngai ingĩ, kana gũcaria ũhoti na ũteithio waku kumana kũrĩ na ngai ingĩ. Rĩrĩa anengerire Musa mathani ikũmi, rĩathani rĩa mbere riugĩte ndũkanagĩe na ngai ĩngĩ tiga niĩ. Ĩ hihi nĩwagĩire na ngai ingĩ? Ĩ hihi he ngai ingĩ ũtungataga? Nake Kristũ akĩũrio nĩ arutwo ake atĩrĩrĩ, Ĩ hihi Mwathani kana Mũrutani, ta twĩre atĩrĩrĩ, rĩathani rĩrĩa inene nĩ rĩrĩkũ? Nake Jesũ akĩmacokeria akĩmera atĩrĩrĩ, Enda Ngai waku na ngoro yaku yothe, na meciria maku mothe, o na mwĩrĩ waku wothe. Ĩ hihi Ngai waku no ũhote kũmwenda ũguo? Ĩ hihi no ũmwende na ngoro yaku yothe, na meciria maku mothe, o na mwĩrĩ waku wĩ wothe? Atĩ rĩu nĩrĩo rĩathani rĩrĩa inene, no ti ngai ingĩ, nĩ Ngai o ũrĩa ũmwe. Nĩ tondũ wahoya ngai ingĩ, Na wathiĩ mũgarũ na rĩathani rĩa mbere o rĩrĩa rĩandĩkire rĩa mbere akiuga ndũkanagĩe na ngai ĩngĩ tiga niĩ. Ĩ hihi nĩ wathire gũcaria ũhoti kumana na kũrĩ ago? Ĩ hihi nĩ wathire kũhoya ngai ingĩ kuma mabũrũri mangĩ? Ĩ hihi nĩ wathire gũcaria ũhoti wa kĩmbiacara kuma kũrĩ ngai ingĩ? Ĩ hihi nĩ wathire gũcaria ũhoti wa gũtherema kĩmũtũrĩre kuumana na kũrĩ ngai ingĩ, ũcio nĩ ũhoi wa mĩhianano. Ũndũ ũcio ũngĩ, mau nĩ maũndũ merĩ, gũtirĩ ahũri maraya kana ahoi mĩhianano. Andũ acio angĩ nĩ arĩkũ? Kana itharia? kana arũme arĩa metuaga ta aka, kana arũme arĩa makomaga na arũme arĩa angĩ. Ta thikĩrĩria kana itharia. Ĩ hihi gũtharia nĩ gwĩka atĩa? Ĩ hihi gũtharia nĩ gwĩka atĩa? Ti gũtharia namba nyandĩke, Ti gũtharia handũ hanakorwo hena kĩndũ ũgĩgĩtharia, ti gũtharia nyũmba, no nĩ ũtharia wa o ũrĩa kwambĩrĩria ũhũri wa ũmaraya. Ĩ hihi we ũhikanĩtie nĩ umaga nja ya kĩhiko? Ũcio nĩ ũtharia. Ĩ hihi ndũhikanĩtie? Ũbatiĩ gweterera nginya ihinda rĩa kũhikania. No we ũkomaga kana ũgakomwo nawe nĩ anake kana wĩ mwanake ũgakoma na airĩtu, ũcio nĩ ũtharia. Ĩ hihi kũrĩ waugire ndakahika? Ĩ hihi kũrĩ waugire ndakahikania? ũcio ũndũ ũrĩa ekaga ti ũngĩ tiga o gũtharia. Ĩ hihi wĩ mũirĩtu ũngĩrega kũhika na waugire wĩkenagie kĩmwĩrĩ na indo cia gwĩkenia kĩmwĩrĩ, ũcio nĩ gũtharia. Ĩ hihi wĩ mũndũrũme na nĩ waregire kũhikania no we nĩwe wĩkenagia kĩmwĩrĩ na njĩra ciaku, ũcio nĩ gũtharia. Na niĩ ngĩkwĩre atĩrĩrĩ, Tini ndauga nĩ kĩrĩkanĩro kĩandĩkwo thĩinĩ wa Akorintho wa mbere ithathatũ, kauma hari ga kenda na ga ikũmi, atĩ gũtirĩ ahũri maraya, kana ohoi mĩhianano, kana itharia, andũ acio angĩ nĩ arĩkũ? arũme arĩa metuaga ta aka. Mũndũrũme ũrĩa wĩtuaga ta mũndũ mũka. Ĩ hihi matukũ maya nĩ mũrona matukũ marĩa tũkinyĩte? Nĩ ũrona mũndũ nĩ mũndũrũme no ĩndĩ nĩ aramĩte njuĩrĩ, mũndũ ũcio nĩ ehakĩte make up tũmaguta twa kũhenia ũthiũ, mũndũ ũcio nĩ ekĩrĩte mindira, ũkarigwo nĩ mũndũrũme kana nĩ mũndũ mũka. Ĩ hihi we mũndũrũme wĩtuaga ta mũndũ mũka. Wĩ mũndũrũme wenjagwo na ũkarama njuĩrĩ ta mũndũ mũka. Kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ, kĩmenye ndũkagaya ũthamaki wa Ngai, kana arũme arĩa makomaga na arũme arĩa angĩ. Ĩno nĩyo ĩtagwo gayism. Arũme arĩa makomaga na arũme arĩa angĩ. Ndĩramakire mũno kũmenya atĩ thikũ ici kwĩna application kana app O ta ũguo thimũ-inĩ yaku wĩna app ya WhatsApp, o ta ũguo wĩna app ya Facebook, thikũ ici kwĩna app ya Gay, atĩ mũndũrũme abatara mũndũrũme, ndarabatara gũthiĩ kũmũcaria, agũcoka o thimũ-inĩ na nĩakuona harĩa mũndũ ũrĩa arenda arĩ. o ta ũrĩa ũraigua ngari ciretio thimũ-inĩ, o ta ũrĩa ũraigua irio nĩ ciragũrwo thimũ-inĩ, o ta ũrĩa ũraigua maũndũ maingĩ nginya shopping nĩ ĩrekĩrwo thimũ-inĩ, ona ũguo noguo andũ waganu ũthiĩte thimũ-inĩ. Kĩmenye atĩrĩrĩ, arũme arĩa makomaga na arũme arĩa angĩ, gũtirĩ hĩndĩ makagaya ũthamaki wa Ngai. kana aici. Wahota gwĩciria mũici no ũrĩa woyaga mũcinga, no ũrĩa umĩraga bara agatunyana? Aca, aici nĩ mĩthemba mĩingĩ. Thikũ ici ũici ti wa kwoherio njĩra-inĩ, thikũ ici ũici ti wa gũka kũiywo na mĩcinga, andũ maraiya na karamu, andũ makaiya na ungumania. No nĩ atĩrĩrĩ, Gũtirĩ aici, o na njĩra o yothe ũiyaga nayo, o na njĩra o yothe kana nĩ ya gũkonia andũ, o na kana nĩ ya kũmenderia rĩera, menya atĩrĩrĩ, ndũkagaya ũthamaki wa Ngai. Ũndũ ũcio ũngĩ, kana andũ arĩa akoroku. Ĩ hihi nĩ ũkoroku ũhana atĩa? Kũrĩa andũ mataiganagĩra na kĩrĩa Ngai amarathimĩte, kũrĩa andũ mataiganagĩra na maica mao harĩa makinyĩte, kũrĩa andũ mataiganagĩra na maica marĩa Ngai amaigĩte, No ĩndĩ nĩ makorokagĩra maica ma igũrũ, nĩ makorokagĩra maũndũ manene, nĩ ũndũ ũcio magekora magĩka wĩhia, ona kana ũiti wa thakame, nĩguo makinyĩre indo nyingĩ, na nĩguo mahũnie mĩĩrĩ yao, mahũnie mĩhuko yao, ona mahũnie ithaku ciao, nĩguo mekore marĩ na indo nyingĩ, nĩguo magĩe na igweta, na gũtuĩkage gũtirĩ handũ kana mũndũ ũngĩ ũngĩhota kũmũkĩra. Ĩ hihi we nĩ ũĩ atĩ andũ arĩa akoroku matikagaya ũthamaki? wa Ngai, kana arĩĩu, aya nĩ a? Arĩĩu nĩ anyui a njohi, o arĩa matuire mwĩrĩ hekarũ ya njohi, makĩriganĩrwo mwĩrĩ nĩ hekarũ ya Jehova, ũbatiĩ kũiga wĩ mũtheru, ũbatiĩ kũiga na ũthingu, nĩguo Ngai aikare thĩiniĩ waku, nawe ũikare ũrĩ thĩiniĩ wake. Kũgerera njĩra ya kiugo gĩake kĩrĩa gĩtheru, no ti njohi na nyama, ti njohi o mũthenya o mũthenya, ti njohi o wikendi o wikendi, ũgakoragwo hakiri ciaku gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ireciria o tiga gũkena kana gũcanjamũka nĩ tondũ wa we mwene. Hihi mwĩrĩ waku ũbatiĩ kũwĩiga atĩa? Mwĩrĩ waku nĩ hekarũ ya gũkenagia Ngai no ti ya gwĩkenia we mwene we kana acambania ũũi. Ĩ hihi nĩ aigana makate ũthamaki wa Ngai nĩ tondũ wa gũcambia mũndũ na ũrĩa ũngĩ? We nĩũcambanagia, wee nĩwaragia ciene njũru, wee nĩwaragia cia ũcio ũngĩ ũkĩmũcambĩrĩria, kana ũkĩonania ũnyihu wake kana wagi wake, nĩ tondũ kũrĩ maugaga makinya kĩrathi kĩngĩ makona arĩa angĩ ta matarĩ ha. kiri, makona arĩa angĩ tarĩ kũrigwo makoragwo marigĩtwo, makariganĩrwo nĩ Ngai ũrathimanaga, tiga gũcambania, ikara maica marĩa me maku, kenera kĩrathimo gĩa ũcio ũngĩ, nake ũrĩa ũtarĩ mũkinyie kĩrathi kĩu kĩngĩ, ona kana atunyani makagaya ũthamaki wa Ngai, ona kana atunyani makagaya ũthamaki wa Ngai. Ĩ hihi nĩ igana wanatunya? Ĩ hihi nĩ igana wanera ngombithia? Na thutha ũcio ũgacoka kũmũtunya o ũkĩmenyaga nĩ kũmũtunya wamũtunya. Ĩ hihi nĩ igana manakwĩra rehe ciringi cigana ũna nĩ ngũkwandĩkithia wĩra handũ burani, mũndũ ũcio agathiĩ na agathiĩ na agabuĩria Ũgatũra ũririkanaga na ma mũndũ ũcio nĩ andunyire atĩrĩrĩ, ta menya atĩrĩrĩ, tiga o wĩrire, ũcokerere Ngai na ũhere mehia maku, na ũcokie kĩrĩa gĩothe wanatunyana, kuona ũthamaki wa Ngai hatigakorwo harĩ hahũthũ. Ĩ hihi nĩ wecũrania maũndũ mau mothe? Ĩ hihi nĩ waigua ta harĩ ũndũ wĩkaga? Ĩ hihi nĩwaigua tokaga ĩ ũthamaki wa Ngai? Angĩkorwo nĩ aca, kĩmenye ũndũ nĩ ũrĩkũ, garũrĩra, cenjia mĩthiĩre, hera na ũcokerere Ngai nĩ tondũ onake nĩ agũgũcokerera. Njĩtagwo Maina wa Nyambura kana Richard. Thanks for watching, please share and subscribe.